Kpɔ, ŋutɔ ɖu tsi ɖo. Afɔ gbesiame kɔ anɔ aƒe ya me ɖi. Hẽ, enye ŋutsuwo ƒe ade suku nyagbalẽ. Hẽ, nye me kɔ suku ƒe fefe kura o. Me ku ɖe suku nu ŋu kekekeke, ɖeko me tsi ɖe me. Nyateƒe hã me nyagbalẽ hã wa nye ya. Ɖaseɖigbalẽwo le xɔme na kpakpakpã. Ŋke gbalẽa me.

Ne wòtsɔ wɔ soya kpa le ove le dzi sakasaka kokoku ame ɖe la kpɔ woƒe ŋkufi me ela sɔ gbe eɖe sɔ da ƒe wɔ gblẽ nɛ.
Biblia ƒe kalo ti kɔ. Kpɔ woƒe na ɖe eh, kabekɔtsi enya gblɔ la le eme gake ne ɖe mele abe woawu enea mhm. ekpɔ le ne la mhm. kable kɔtsia mhm. ekpɔ gbe do ne la le mía de dzuya ma ne nya me kɔ gbe ma me la be wɔ ne ɖi ɖi tsa kple gbe ma kple sukuvi ya me ya ma kpɔ do gake nya le ka.

Ma- Mava nɔ ɛ- ɛ- ɛ, ga di anɔ agbomɔ ŋdzɔ nam enya. Megbɔ manye directeur de ɛ- ɛ- ɛ, société ɖo, manye entrepreneur gã ɖo, nya ke megblɔ wole na ma. Manɔ amewo ŋu tutum tso hame ma. Kpɔ nye ŋkume, nye ŋutɔ kpɔ nye ŋkume ɖe. Ɖe manɔ amewo ŋu tutum, manɔ agbomɔ ŋu na mea?

Eyi ba ɖe bie ɖeka to la ho ya mo lo. Ne mi te ji le gblɔ mi wo gblɔ be ta gbɔ se na nye akpa. Bie ɖeka nye me da to la ho ya mo.

Vɔ ɖe ana asi ma kpɔ xɔlɔ ŋutɔtɔ ne nye lo woawɔ ɖe tso gbedzia ɖe ne maga yɔ xɔlɔ nye ko nɔvi nye ŋutɔtɔ ne nye ƒome ŋutɔtɔ mi anye ela bɔ awi anɔ na ma ɖe eto xɔlɔ ŋuti la.
Ju. Nyagblẽ gblɔ ma ye sue wòle sue la. Nye me fɔ efe mo. Kare dzi ma.
Kpɔ.
Le yi ke nèƒona ƒona o do go la, ŋlɔgbalẽ yi fiya hã la, edzi dɔ le fiya hã la, ne menye wò ŋusẽ dodo amee ma ɖe, egbea nye makpɔ dɔ me o.
Tso edzɔ dzi na ŋutɔ, edzɔ dzi na.
Mi do alia,
heya me ɖe ko, ne mi dze gɔme ye, azãtɔ le aƒeme, eyɔ nɔvi nyo lo.

Eh, va, va, va. Alo agaxɔ ɖe kpia. Azã le aƒeme le.
Azã le aƒeme. Míame gawo neni. Eh, ne va. Oh. Edzo.
Oh, meda akpe no. Mawu ne yira wa kaka lo. Ebebe ŋkɔa.
Hɔlɔ ŋutɔŋutɔŋutɔ nenye. Hɔlɔ ŋutɔŋutɔ nenye. Mawu ne yira. Ne menye woe wa. Ni ma kpɔ dɔɛ, do na sa mo. Ni ava ka le demi se kotoku ve kple afã. Kotoku ve kple afã. Mi va dɔn le via se me ka kwa yo vo no mi agbo va ta. Yo vu gbe no gbo va na mi cha cha cha cha. Kotoku ve kple afã. Kotoku atwe ma. Yari, wa ko ha ko kotia. Sia, ko kotia yi. Egbe azan ke ke la. Eh?

Pedroe la wɔ asa yi va nɔ aƒu mea.
Wobo xɔlɔ akpɔ dɔ. Amia to mi nya be aya aya mi le aƒea ma. Asu gba. Ye efu ye ha kpena ma wɔ dɔ ma wɔ dɔ ma. Eme susu ɖeɖea.

Edɔa, nye me kpɔ dze gɔme. Etsɔ ŋutɔ hafi dɔa gɔme dze ge lea. Ela. Etsɔ ne.
Etsɔ.
Ewɔ dɔ me tsi fɔ ɖe gɔme mi ɖu wee. Egba wo gagba ta na mo. Ŋdagbe o, ŋdagbe o va. Ewɔ ma wo ɖu na mia ɖe. Ee. Ama, ɔbɛ sɔ ha va.
Zã aɖe afia medidi goa, wò hã tɔ kpɔ be bia. Amen. Kɔmisɔ. Kablikɔsi ne va kaba ma do go fia, ma ju ma yi fia ma gbɔ ha. Zã dudu na wo. Kpɔ. Wọ́n wɔ fia kò mọ́ bá kábọ̀ kò yá mọ̀ ìjó gẹ́. Tsɔ. Ŋkɔ ha do nɔna si o. Hmm. Wezɔ. Hmm. Eɖeku me dodo me alo onya ko gblɔm le vaka be ma dzo lo. Game mo do nɔna ko abe game veve yi me ne. Tsa va da lo vitsi kiri ko. Edɔ lɔ.
Alɔ le kuno nya wo. Eh, yonye be me tsi me gbe ha. Mi yɔ ge je ɖeka kpla. Enya be nye kplo koe ye ne nyo ne ma mete ye gblẽ geɖi o mm. ŋutɔ hã nya mekpɔ dɔ fia eyi dzi ŋu ɖo vɔ mm. ese gɔme ɖe ta medze ma wɔ kpekpe ɖe ŋu o wobena ɖe fia ma lé yiwo lé lé na kpa enyo bena akpa na ya gbe sia gbe ne ɖu egbea tame dze ma fia akpa lele egbea
yonye be Ye wònye be baba dɔ nèsrɔ̃a fia, egee meli ye nàku dɔwɔƒe oa? Ɛɛ, enu vi ɖe le fi ya. Xɔ. Xɔla kablekɔsi. Ah, na te Ega ya ɖe. Medi be nàkɔ be ʋu dɔwɔƒe. Oh. Dzi teƒe ɖe. Nàku dɔwɔƒe nyui ɖe fine. Vedzo.
Ne meva nɔ ɖe akpa na la. Ah, vedzo.

Magblɔe ɖe nu. Menye nuɖeke ta ko mena wò gaya ɖo. Nye kple mi li fia dzidzi. Ye vevietɔe nye be ale yi ke nèlé nam, le yi ke nèkɔ nye kple nɔvinyewo katã abe nɔviwò ke enea, kpɔ. Menye be ga ɖo le asinye sugbɔ gbagbã ye na mekɔe na wò ɖo. Oo, vidzĩ, gake Nye hã mekɔ wò abe nɔvinye alo fonye ene, ɖe mía familia me ene. Mexɔ wò ɖe mía familia me Elabe menya be lé yi ke nèle nam maa, ne tsɔnye meva li o hã, àkpɔ aƒenye dzi, ale be ne nɔvinyɔnu ale megbe donye me. Ta fia mile fia nye kploa mí le abe ame ɖeka ene, alo mítrɔ zu ame ɖeka. Bejo.
Bejo. Dakwe wa wa wa. Bejo ko ko wa jijo le benku pe mea. Gable kɔsi.
Gachi jio. Ndeke me kpɔjɔ.
enuwo gale me gbɔ gbɔna ezia mawu la yirɔ o mawu la yirɔ gbɛgo nɔviwo me nye ƒoe ne nye ta mi dzo agbea yi ne ma na le gbe ne megbe ne etsɔ megbe ezia
kable kɔsi
mi dzo mi dzo mi dzo

Eh, ke va kpɔn ke dzɔ. Mo la kpɔm le ɖu nyigba nye nu ke dzɔ megbe o. Ke kpɔ tɔ dze dze nyigba.
Nye mi nyɔ. Hey. Daga ta nye me la. Ah.
Oh. Alo foga. Tiko alo. Ole kona mea. Ifo de bla va de bla va fi fi je va de bla va fi je va kpɔn de da de bla.

Di bla la. Nse jɔ. Fi dze ŋ gbɔ bɔlu keke ma hɔn gbɔ kpɔa. Ŋ kpɔ ye mle le anyigba. Ye ŋ ku duba le. Mle le anyigba. Ebe kable kɔsi. Ama ŋke jɔ. Ple mɔlu na ye dukpe.
Kable kɔsi ple mɔlu no. Nyigbenye nu ke sɔ ayi.
O, efle mɔ. Mɔlɔ ya. Ke du mɔlɔ ya. O ke ke gadzo ho ha. Nyimi nyo bunga.
Ayi. Ata mi le vem la. Ata.
Do don bo wa.

Aŋɔ wo me la hã.
Aŋɔ wo me la. Nuyɔ teƒe menya kpɔ na ne nyanyɔ wo. Kpɔlu. Ɔmbe na ɖe eh. Wotɔ e dziŋu nyama ɖe ekpɔ dziŋu ɛ. Mo eva yi kike mi vi. Eva yi bɔa.
Ani dziŋu ɛ va yi aŋɔ mo nɔ hɔn ri.
Yi fi kike li.
Oh. Ke ɖe, ke ɖe, eh, yi ne fɔa ɖe, eh, ɖe ne kpɔ nu ɖe le ɖokuiwò ŋutia? Woga wòtsa le me fɔ nyui ɖe keŋ kɔ la. Le keŋ ya le. Eh. Ayi.
Aha, dabla va, dabla va. Eyi ge, eyi ge sia. Eh. Ma yi egbɔ ma bi le ke wokɔ wa ɖo alo ɖe do yi kɔndzi. Eh. Nye kɔndzi alo. Kɔndzi. Kɔkaba ne.

Ɖe ƒe tagbɔ koe ƒe dɔ ma? Ɖe ƒe tagbɔ koe yia? Ye wòʋu zɔ nenema? Wò ŋutɔ mènya be meŋua ŋu.